Ассаламу алейкум, хөрмәттәшләр, туганнар. Менә һәр тапкыр Казанга кайткан саен мен сезне бер күрмичә кайда алмый яшәпмен. Нәрсәгә бер күрше үз бер гомер дияләр. Казанга кайберләр әйтә, килдеңме дип мин әйтәм, килмәдемме, кайттым гына дип сөйлим. Нәрсәгә мен сезнең җылы йөзләрегезне күреп, шул кадәр шатланам. Шул кадәр йөрәктә, шул кадәр мотор йөри башлый. Монда нәрсә дигән вакытта менә безнең Мираж журналына бик зур рәхмәтлемен. Нәрсәгә дигән вакытта мин һәр тапкыр кайтканымда менә шушы журнал җитәкчеләре һәм хезмәтчеләре һәм Марат та һәр тапкыр мин шалтыратып, мине чакырып алып сөйләшеп утыралар. Мин дә тегендәге татарлар турындагы мәгълүматлар булса, анда алып кайтарга тырыша, тырмыша эшләп киләм. Нәрсәгә? Әгәр Шул бер тарихи материалларны сез җыймасагыз, без җыймасак, аны без сакламасак, аны без соңгы буыннарга тапшыра алмасак, тарих алдында, халык алдында нәрсә дип җавап бирергә тиешле? Шуңа күрә без исән-сау икәнбез, эме? Шушы тарихлардан эзләргә, өйрәнергә, соңгы буынга тапшырырга без җаваплы һәм бурычлы дип карыйм. Худд бу Кытайда яшәүче татарлар турыннан әйтсәк, инде бик яхшы яшәп китеп барабыз, бер дә авырлык юк. Ләкин барыбер сезнең белән яшәү җиңелрәк, яхшы дип карыйм. Бу Алиппаны шушы тапкыр алып кайттым. Без үткән җылы Арчада теге музейга барган вакытта мин әйткән идем, ендиге тапкыр кайтканымда татар телендәге Алиппаны алып кайтам дигән. Бу Арча музей Үзәйдә тапшырачакмын. Бу үзе гарәп теле нигезендә язылган татар тел алифбасы. Без теге Кытайда яшәүче татар балаларын укыткан вакытта менә шушы буенча укытабыз. Шушы буенча укытабыз. Шуңа күрә хәзер бездә, Аллага шөкер, телебез сакланды. Телебез сакланды. Бер милләт булып тора икән, ул саклана икән, өч нәрсәне саклау иң мөһим дип карыйм. Бере, тел, икенче, дин, өченче, тарих. Әгәр шушы өч әйбердән без читләй икәнбез, аны белми икәнбез, ул без камил бер милләт булып сакланачак түгел. Шуңа күрә телне камил белергә кирәк. Тел белгәндә нәрсә, күп урыннарда без сөйләшәбез, әйдә, Гыйззәтулла, татар тел кирәкме дип. Мин әйтәм, без татар булгач, бу Татарстан булгач, беренче шарт та ул татар теле кирәк. Татар телен матур, әйбәт белү алу шартын да яме. Русчаны да матурлап белергә кирәк, инглизчәне дә белергә кирәк. Булса гына кытайчаны да белергә кирәк. Алай булу хәзер Россия белән Э, Кытайның элемтәсе бик яхшы. Э, китап бу тарих. Китап ул язмыш. Китап ул сезнең йөзегез. Ягъни тарих сезнең күзегез. Тарихны белсәгез, күзегезгә карагыз, сез үзегезне күрә аласыз. Ничек яшәгәнегезне, ничек рәвештә яшәгәнегезне беләсез. Әгәр тарихны белми икәнбез, тарихны өйрәнми икәнбез, Сез беркем дә түгел, без беркем дә түгел. Татарлар кемгә кирәк? Үзенә генә кирәк. Алай булса саклаек үзебезне. Татар диеп соксын уртак безнең йөрәк. Шушы хистә була икәнбез, чын мәгънәсендә без бер-беребезне яклый икәнбез, чын мәгънәсендә бер-беребезне саклый икәнбез, татарлар мәңге яши. Татарлар гөрли. Менә Гарифә җыенына катнашучыларны сәламим. Бөтенезгә уңышлар, зур бәхет теләп калам.